Ehara i te whare paremata, ehara i te ao tōrangapū i te ao Māori. Kaua e wareware tērā kōrero e pā ana ki te patu o te Karauna ki a tātou te iwi Māori.
Tino rerekē. Nō te mea ko tētahi kei te tuku mana, ko tētahi taha kei te pupuri mana. E, koia hoki te, te rerekētanga. E kore rawa ōku mātua tīpuna i hainatia i tō rātou mana ki tētahi atu. E kore rawa. Ko ngā ture e roto i tēnei whare, ko te nuinga o ngā ture, he ture mō te, mō te hiki i te ao Pākehā ki runga i tō tātou whenua, takahi anō hoki ki runga i tō tātou iwi Māori. Kua kite anō au i ngā reanga hōu, i ngā whakatuparanga hōu, ngā rangatahi Pākehā, ngā rangatahi tauwiwi e tū kaha tonu mō te Tiriti, mō te mana i te Tiriti. Ko rātou kei te tipu i te ao nei, mōhio, mārama, arā, ki te mana o te Tiriti o Waitangi.
Hako te whakapapa, he haepapa. tonu mō ia minita. He haepapa mō te mahi o ia minita. E rua ngā iwi kei roto i te Tiriti o Waitangi, arā, ko Tangata Whenua me Tauiwi. Ko te mana motuhake kei tētahi taha o te waka haurua nei. Ko te kāwanatanga kei tētahi taha o te waka haurua nei. Ko te mea here nei, ko te kiato o tēnei waka haurua, ko te Tiriti o Waitangi.

I a tauiwi me, i a Pākehā me, me tangata whenua. Ko tāku ko te motu mō te Tiriti o Waitangi nei e kīia nei ka tarea tātou te waihanga i tētahi whenua, whenua noho tahi, whenua mahi tahi, wera atu āhuatanga katoa. I hainatia o tātou mātua tīpuna. Nā rātou i whakaae mai Kia haere mai a Pākehā ki konei, ki te waihanga anō hoki ki te hanga te he he kāinga mā rātou, he kāinga mā rātou. Engari, i roto anō hoki i taua Tiriti rā, ka pupuri tonu a te iwi Māori i tōna tino rangatiratanga me tōna mana motuhake. Mō te ao Māori, ko te whakamana o ngā tirohanga o ngā mātua tūpuna o taua wā, Kia pupuri tonu ki ō mātou haepapa hei rangatira o ngā hapū. Ko te kaha o te hapū, ko te oranga o te whānau. Ko tērā te te tino moemoeā o ngā mātua tūpuna ha ko te rerekētanga o ngā treaty ki te mau ki te tino rangatiratanga o ngā whānau hapū iwi.
Ko tōku mahi ki konei e kotahi noa o te te mahi. Ko te ko te whakapaua ko tō tātou mana mutu ake me tō tātou tino rangatiratanga ki roto i te whare nei. When it comes to views of indigenous rights and indigenous peoples, those views must be from those indigenous peoples for the indigenous rights of our people. That can't be determined by people who are not indigenous.
Ko Ngiengie te iwi Māori te whakaako i a tauiwi ki te Tiriti o Waitangi nei. Mā rātou anō hoki rātou e whakatikatika, e whakaako ana hoki. He nui wā rātou tāngata e mōhio ana ki te Tiriti o Waitangi, mā rātou anō hoki rātou e whakaako. Mā rātou anō hoki rātou e whakatōpū, e whakawhirinaki kia ako rātou i tēnei mea te Tiriti o Waitangi. Nō te mea kua Ngiengie a Māori. The reclamation of Mana Motuhake in Aotearoa for te iwi Māori continues regardless of what happens on the other side of the world. The work to decolonise and re-indigenise this land continues. The vision to. Tērā tētahi o ō aku haepapa ki te tū hei māngai mō te Pāti Kākāriki hei wahine Māori ki te whakamana i te Tiriti hei rōpū tauiwi. Tino, tino kaha te mārama ki ahau mō tēnā haepapa. Nōku te whiwhi ki te tū hei kaiārahi takirua wahine mō te Pāti Kākariki. Ki ōku wariu, ki ōku kaupapa mō te ao Māori. Oh, he pai ki ahau te kite i tērā. Mōhio ahau, kāore, i tēnei, i tēnei wā hoki, kāore ko te Pāti Kākariki he rōpū Māori, kahore, kahore. He haerenga tērā o te Tiriti, nē rā, te mahi tauwiwi, te mahi Māori. Mō ngā kaupapa here katoa, mō ngā kaupapa tōrangapū katoa, Ko te mea nui ki te whakamana i Te Tiriti, nā ngā mema Māori o te Pāti Kākāriki i panoni i ō mātou ture ki te whakamana i Te Tiriti. Ko tētahi tauira i panoni i te Ture mō ngā Kaiārahi Takirua, mai tēnei wā ko tētahi o ngā Kaiārahi Takirua he Māori.
Engari ka roa te wā e kīia nei a Tauiwi Kao, ehara tēnei te waka haurua. You know, he waka tauā pea. You know, kotahi nō te, you know, monocultural, monolingual, uh, monolithic, eh, you know, Kia kotahi ai tātou. Ehara tātou i te, i te iwi kotahi, e kao. Ā, ko te iwi Māori kei, ko tōna mana kei, kei a ia tonu. Ā, nō reira, me āta whakaaro tātou, me pēhera te waihanga i tētahi Aotearoa hāngai tō, hāngai tō ki te, e, ki te, ana, ki te tino, ki te tino ngako o tēnei mea te Tiriti o Waitangi. E rua ngā iwi kei roto i te Tiriti o Waitangi, arā, ko Tangata Whenua me Tauiwi. Ka roa rātou e mea ana, nā, me noho koutou ki roto i tō mātou waka. Anei te huarahi pai mā, mā te katoa e kao. Ehara tērā i te, i te, i te hihiatanga o ā tātou mātua tīpuna. Ā, wētahi tāima ko mātou te ama kei runga i tō rātou waka. You know? And so ko tāku e, wā tae mai au ki roto i tēnei whare, ki te tahuri i te ama nei, kia wakahaurua te haere. Nō reira, i roto i te taha mana motuhake nōku ake tēnā. Ka noho mana au ki konei. Kāre tō rātou mana ki roto i toku mana motuhake. Karekau e training mō te Tiriti o Waitangi. Kāre i roto i o tātou kura, kāre, kāre, kāre he, he wānanga i mua noa atu i te urutanga mai ki roto i tēnei whare, nō te mea kāre he mana tō te Tiriti o Waitangi i roto i tēnei whare.
He tino raru tērā, kāre he, kāre he Treaty Training mō ngā Minita ki te Kura Minita, i te tīmatanga o taku wā hei Minita, āe, he Kura Minita, ā, tērā pea, i toru ngā rā pea, He wiki, kotahi wiki pea, mō te minita, mō te kura minita, kahore, kahore he, kahore he wāhanga, kahore he wāhanga mō te Tiriti, kahore. Mō ngā mema pāremata, kahore. Ehara i te whare paremata, ehara i te ao tōrangapū i te ao Māori.
Ko ngā ture e roto i tēnei whare, ko te nuinga o ngā ture, he ture mō te, mō te hiki i te ao Pākehā ki roto runga i tō tātou whenua, me te whaka, ā, takahi anō hoki ki runga i tō tātou iwi Māori. Nō reira, mēnā, me hoki, me, me hoki atu tātou. ki te waihanga i tētahi system pea, hāngai tō ki te Tiriti o Waitangi. Tuarua, arā, ko ngā kākahu e mau nei i ngā tāngata o konei, e kare au rata atu, kare au rata atu. Kare oku tāngata e mau neketai, kare oku tāngata, te nui oku tāngata kare mau neketai, kare mau hūtu. Nō reira, me pēhea rā te kite i a rātou anō hoki ki roto i tēnei whare? E kore rawa.

o nga tangata kaikiri. Therefore I will adorn myself with the treasures of my ancestors and remove the colonial noose around my neck so that I may sing my song. Me nau nei me neketai Māori, nō te mea he here, he here tēnei. He here tēnei ki tō tātou iwi Māori, he here anō hoki i ō tātou mātua tīpuna. He here anō hoki ki ō tātou tamariki mokopuna e haere ake nei. Tuku anō hoki taku wero atu ki a rātou, hei, e, me aha te kitea ō tātou tamariki, me aha te kite atu i te iwi Māori i a ia anō i roto i te whare nei. Tuku anō hoki taku mea i taku kīia nei ki taku iwi Māori, kei te haramai au, ā, I runga i taku mana motuhake me taku tino rangatiratanga, kare mua mō te haramai ki konei ki te whaiwhai i taku mana motuhake me taku tino rangatiratanga, e kao! Ko tāku kua haramai nei ki te whakapaua ki roto i tēnei whenua, ā, ki roto i tēnei whare hoki. E, i panaia te, te pika i a au ki waho kē ake i te, i te whare. Nō te mea, e, koe noa hoki te, koe noa hoki te, te mate o Pākehā me tauiwi i roto i ngā tau maha.

Tēnata tonu, auē rā! You know, i whakaaetia mātou kia tū he Kāwanatanga ki konei, ā, kei konei e tū nei. Engari kāre anō rātou i whakamanahia i te Atikara Tuarua, kāre anō kua whakamanahia i te Atikara Tuatoru. Nō reira, koinā hoki tāku e ki te whare nei, he wero tēnei ki ngā Mema Pāremata. Hou e haere ake nei, ki ngā mema pāremata o nāianei, nāia tonu nei, me ako rātou i te Tiriti o Waitangi. Ko wai waihanga kōrero noa, pērā noa i te, i te rōpū e, e pokotiwha rā i a, i a Hobson's Pledge and, you know, wērā atu āhuatanga tāngata, you know, whakamutu atu. You know, wētahi o ngā pāti i roto nei, you know, kei te pīrangi te whakakorengia i te Tiriti o Waitangi i roto i ngā whakahaere katoa. You know, wērā atu āhuatanga pāti, Inai, he kikino, he kikino. Kei te takahi rātou i te mana me te mauri o tātou mātua tīpuna i hainatia te Tiriti o Waitangi, i whakaaetia kia te haere mai a tauiwi ki konei hei mahi hei kāinga mā rātou.
So what I am asking e hika mā, to this House, tēnā koe e te Pirimia, is that if we find this, this, attitude acceptable in this House, the constant barrage of insults to tangata whenua, then I find this House in disrepute. Inai kei rerekē te kōrero. Kei runga te kōrero kei raro te rahurahu. Arā, me pērā pea taku kōrero. Kei te rahurahu tonu rātou i te iwi Māori, nō te mea ko ngā kongakonga noa iho kei te whāngai ki a tātou. Engari kei te noho pōhara tonu tātou. Kei te noho kāinga kore tonu tātou. Kei te noho whenua kore tonu tātou. Kei te noho tikanga kore tonu tātou. Ā, kei te noho wehewehe tonu tātou. E wērā atu āhuatanga katoa nā ngā mahi o tēnei whare. Koinā hoki te take i whakatūngia te Tiriti o Waitangi nō te mea ko ngā, ko ngā mahi he parohēhea, ko ngā mahi whakaparahako anō hoki, mōrikarika, whakarihariha. a te iwi Pākehā. Nā ngā mihinare tērā atu āhuatanga. Ko ētahi iwi kāre i hainatia, kai te mōhio au, tōku iwi o Tainui, he pērā, tōku iwi o Tūhoe, he pērā, kāre i hainatia Te Tiriti o Waitangi. Engari ko ngā iwi i hainatia Te Tiriti o Waitangi, kite rātou, ā, he mea tauārai, he mea e whakataiapa, ka tare anō hoki a Tauiwi te haramai ki konei me te whakatū kāinga mā rātou, hei kāinga nohonga mā rātou, engari ka tarea tonu te pupuri, te iwi Māori i tōna mana mutu ake me tōna tino rangatiratanga.
I kite au i ngā tino moemoeā o ngā mātua tūpuna i te whakaputanga, ā, ka whai mai te tiriti. Ko te tino tikanga o ngā mātua tūpuna i hainatia, ko te tino rangatiratanga. Ko tērā te tino mahi o te Tiriti, ko te tino rangatiratanga mō ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi. Engari auare ake, kei te whawhai tonu, kei te whawhai tonu tātou i tēnei rangi tō, mō tō tātou mana motuhake me tō tātou tino rangatiratanga. Ko te tangata Tiriti me te tangata me te Pākehā he rerekē. No te mea he rerekē ngā whakaaro. Ko tangata Tiriti, āe, ko tauiwi, ko Pākehā, e kaha nei ki te whawhai mō te mana o te Tiriti o Waitangi ki runga i tō tātou whenua. Ko Pākehā, ko rātou nā mea kai te pīrangi te pupuri tonu i ngā whakahaere o nāia tonu nei. Ko Māori kai raro, ko Pākehā kai runga. Pō! Ko Kohuama! Tiaa! Kei te kite au i roto i ngā mokopuna a te Pākehā, tēnei mea te tangata Tiriti, nō te mea ko rātou kei te tipu i te ao nei, mōhio, mārama, arā, ki te mana o te Tiriti o Waitangi.
Kua kite anō au i ngā reanga hōu, i ngā whakatuparanga hōu, ngā rangatahi Pākehā, ngā rangatahi tauwiwi, E tū kaha tonu mō te Tiriti, mō te mana i te Tiriti. Kei te pīrangi rātou te whakatikatika i ngā hē a rātou mātua tīpuna. E kare mā te whakapāha, e kao, mō te whakatikatika. Ko tēnei, ko Pākehā i te pīrangi te whakapāha, engari, mō te whakatikatika, e kao. Nō reira, āe, koinā hoki tāku, te akiaki anō hoki i te aranga mai a tangata Tiriti, kia noho tahi ki a tangata whenua, ā, ki runga i tēnei whenua o Aotearoa, hāngai tō, ā, ngā whakahaere, ā, ki te Tiriti o Waitangi, hainatia o tātou mātua Jeevan. E kore hoki tā tō tātou whai i tēnei, i tēnei rangi toa. I whakamanahia te iwi Māori i te Tiriti o Waitangi, nō te mea i te atikara tuatahi e kīa nei ka tari anō hoki te whaka, te waihanga i te kāwanatanga. Ko te atikara tuarua e kīa nei, ka pupuri tonu tātou i tō tātou tino rangatiratanga me tō tātou mana motuhake, undisturbed, full and exclusive. rights to our estates, to our possession. Wē, wērā atu āhuatanga katoa. Ko te Atikara Tuatoru e kīa nei kia mana ōrite. So ko te mana, ko te, ko te mate kē, ko te Atikara Tuarua me te Atikara Tuatoru ka rēnoko whakamanahia e tauiwi, e Pākehā, ā, ki tēnei whenua e noho nei tātou. Ko tētahi kei te tuku mana, ko tētahi taha kei te pupuri mana. E, koia hoki te, te rerekētanga. E kore rawa oku mātua tīpuna i hainatia i tō rātou mana ki tētahi atu, e kore rawa.
Ko tērā te tino haepapa o ngā rangatira, ā, ehara ngā rangatira i pīrangi atu ki te tukuna atu i ō rātou haepapa ki tētahi atu. Kato he au, kato he au, kato e au ki te mana ngā anga nei whakataurengarengatia e te Tiriti o. I te oati ka tu au, kato he au, kato he au, e, ki te mana nāna i whakataurekarekatia ai te Tiriti o Waitangi. E, so kei te whakataurekareka tonu tēnei whare i te Tiriti o Waitangi. Hū!
Nei tana oati! Ū nei a Ngatu Uwe a! Uhu te tai a Taueue!
Nō ka tarea tonu te whakatō mai i ngā, i ōku akoranga ki roto i te mahi kapa haka, ki roto i tēnei whare, i taku whakatipuranga haka ki runga i taku marae. Ka tare tonu te whakatō mai ki roto i tēnei whare. Ka reo e tino rata atu. ki te, e, ki te oati, nē, ki te oati ki te Kuini o Ingarangi i tērā taim. He maha ngā
āhua tauiwi, he maha ngā āhua rerekē o tēnei ao tōrangapū, o tēnei whare paremata, āe, ko tērā te swearing-in tētahi, ko te swearing-in ki, ā, ki te kuini, o, ki te kingi now, ki te kingi ināianei, ki te kuini. Ko ahau, ko Rāwiri Wikoki Waititi, e kī ana i runga i te pono i te tika i te ngākau tapatai me te whakaū anō, ka noho pirio-ongo, ka noho pūmau ki a Kuini Irihaapeti, tuarua, me tōna kāhui whakaeke e ai ki te ture. Āhua raruraru kē au mō te kōrero mō te oati ki te kuini, nō te mea kāre e kīa nei te oati ki ngā rangatira o ngā hapū, ā, o ngā hapū o Aotearoa, Kāre anō e kīia nei e, e, ka oati anō hoki ki te, ki te mana o te Tiriti o Waitangi. Wērā tūāhuatanga katoa kāre i roto i te oati. Kāre, kāre e whakaaetia kia, kia noho ko rāua hei mana ki runga i a tātau ki roto i, i tēnei whare e kao. Ko tāku e mea nei, me tīnihia te te oati, kia kite ai tātou, ko ngā rangatira o ngā hapū o Aotearoa, ko te Tiriti o Waitangi, ā, ko te Karauna, me pērā pea te kokoro, ko te Karauna. Kei ara te mana o te Tiriti o Waitangi kei roto i te honohono, i te hainatanga o tērā atu āhuatanga. Ka tautoko ahau e. ā, i ngā whakaaro nō te ao Māori ki te, ki te panoni i tērā, ki te, ki te swear in allegiance ki te Tiriti pea. Kaua ka tātou e kīia nei, e ta, ko tō tātou uati ki te, kia Ingarangi noa, ā, ka mutu atu, he kare e whakaitia ki tērā atu āhuatanga, kia mana ki te mana. Nō reira. Ā, koina hoki tā, tāku i tēnei wā, me, kia kore rawa tātou e kīa nei ko te, ko te Kuini o Ingarangi, koina hoki te mana kai runga i te iwi Māori, kāo. E kore rawa au e whakai ki, ki tērā. Ko te Tiriti Centric e. Me noho ko te Tiriti o Waitangi te mātāmua o ngā whakaaro. Me noho ko te Tiriti o Waitangi he manawa mō tēnei whenua o tātou. Kei roto i te Tiriti o Waitangi i te te tapu me te mana me te mauri o ngā tāngata, o ngā tīpuna i hainatia taua taua kawenatanga. He tapu, he tapu, he tapu, he mana, he mauri, engari he mea hei, hei ārahi. Koinā hoki te tauira mō te noho tahi. Koina hoki te tauira mō te ao, mō te noho tahi a te Karauna, arā, me tangata whenua. Ka tare noki te, te, te haria tērā atu āhuatanga, arā, ki Ahitereiria, ki, ki, ngā, ki ngā iwi taketake o Kānata, o Amerika, nā, ngā mea kua tino tāmi nei ngā Karauna. E tino tāmi nei ngā kaiapo, me pērā pea taku kōrero, ngā kaiapo, uh, te colonizer, ne? ngā colonised countries nei. Kei roto, kei roto i te Tiriti o Waitangi tētahi taonga hei tauira mō te ao, hei tauira mō te ao. Ka tarea tonu ngā iwi taketake te pupuri i tō rātou mana motuhake ki tō, ki wā rātou whenua, ki wā rātou moana, ki ō rātou awa, ki ō rātou taonga, ki ō rātou tāngata. Tuatahi,
Hoki ō mātou whakaaro ki te Tiriti. Pēhea te, pēhea te kino o tēnei ture mō te ao Māori? Pēhea te kaha o tēnei ture mō te ao Māori? He pai mō te ao Māori, he pai mō te katoa. Ko Te Ao Rere Kura te rautaki mō te katoa mō te ārai ki te kāti te tūkino. He pai tērā mahi, he rautaki tērā nō te hapori, nō tangata whenua, nō te family violence, sexual violence sectors, nō te kāwanatanga, nō ngā hapori katoa, oh, me mihi, me mihi ka tika ki a rātou mō ō rātou koha ki tēnei rautaki a ko Te Aorerekura. Ko te mea nui o Te Aorerekura ki te whakamana i te Tiriti. Um, ko te Tiriti kei waenga i Te Aorerekura i tērā rautaki. I rongo au, i ngā wawata o te hapori, te hapori Māori, te hapori tauiwi hoki, ki te whakatika i te patu o te Karauna mō ngā whānau Māori. I rongo au i tērā mai ngā manga tangata katoa, oh, he tohu pai tērā ki ahau, he tohu ki ahau, āe, kuhu tērā ki te rautaki. Ko te matauranga te kaha o te Tiriti mō ngā tangata katoa. Pai tērā. He paepapa, he haepapa mō te Karauna, oh, ki te tuku mana. Kāre anō kia tae, kāre anō kia ea ki te panoni i ngā ture, i ngā rautaki katoa o te Karauna, kia noho tika. te Karauna o Ngai Pākehā Tauiwi me tangata whenua, me ngā tangata whenua, me Ngai Māori. Kāore anō kia ea, engari ko tērā te moemoeā mō tēnei mahi, me haere tonu.
He tipu e rea mō ngā rā o tō ao, arahina tō iwi e, tō ngākau. Kia kite mai rātou.
I kaha noa koutou te whakamate i taku ao Māori, i taku tangata whenuatanga. Engari kei konei tonu mātou. Kei konei tonu mātou. Kei konei tonu te āhua o a tātou mātua tīpuna. Te kanohi o ngā, o te hunga kua riro ki te pō. Kia kaha pupuritia te mana o te Ariki.

Tērā āhuatanga te nui o te mataku, te nui o te wehi, ahakoa e kōrero ana te tangata ki a koe, kāre ngā taringa e rongo. Ko ngā kōrero ōku ki a au. Nē, oh, he tangata koretake koe, he tangata muikore koe, oh, maumau taima. Ka noho ahau me taku kotahi tahana nei, mokemoke nei. I haere atu ahau ki tētehi tākuta, e me tana kī, He tūmomo mate hinengaro tōu. Tētehi o ngā āhuatanga ōku ko te social anxiety disorder. Ināianei, kei te korokoroho o te mate mānukanuka me te pouritanga ahau. Ahakoa te pouri i roto i ahau, ko te hiahia kia whiti te rā, kia noho ki te korokoro o aroha o Aio me Rangimārie.